Indiki çykyşymyz Arzygül Orazowa. Arzygül iki müň on dokuzynjy ýylda Istanbulyň ýigrimi dokuzynjy maý uniwersitetiniň psihologiýa bölüminden bakalawr diplomyny alan. Iki müň ýigrimi dördünji ýylda Ruzwelt uniwersitetinden Clinical Psychology, Counseling Practice ugrundan magisturasyny alan. Özi Certified Alcohol we Drug Counselor, şu wagt bolsa Northwestern uniwersitetinde Medisina medisinasynda mental health professional bolup öz işini alyp barýar. Bu günki çykyşy türkmen dilinde bolsa-da temasyny bize iňlis dilinde berdi we juda uzyn tema childhood trauma and its long impact, resilience, stigma and cultural perspectives in Turkmen society. Özüm terjime edip bilmedim. Google-dan soradym. Google aýtdy, çagalyk şikesleri we onuň uzak möhletli täsiri, çydamlylyk, stigma we türkmen jemgyýetinde medeni garaýyşlar. Arzygül Orazowa, sahna siziňki.
Hemmäňize salam. Bu gün bärde bizi diňlemäne geleniňiz üçin hemmäňize minnetdar. Men ilkinji gezek türkmençe çykyş edýän. Aslynda öz tejribämi türkmençe paýlaşasym geldi. Obyçny umumy nimede iňlisçe we ýa türkçe çykyş edýärdim. Bu birinji gezek bolýan üçin azajyk türkçe, iňlisçe, orsça söz ulansam ýa-da ýazan tekstime seretsem kän nemetmäň, judge etmäň. Indi näme üçin men childhood trauma barada gürläsim gelýär, çagalyk traumasy barada, ýani psihologiýa taýdan trauma barada. Sebäbi şu wagtky görýän praktikamdaky çagalyk traumanyň köplenç görýänimiz üçin size paýlaşasym geldi. Ilki bilen özüm barada aýdaýyn. Men Northwestern Medicine işleýän we psihologiýa fieldinde eýýäm 10 ýyl bäri, ýani okuw bilen, research bilen, publikasiýa bilen eden hemme näme işlemeler, şu adam praktika bilen 10 ýyl obşi boldy we ýaňky Organizerlerimiziň biri aýdyşy ýaly, Wepanyň aýdyşy ýaly, Master Level Clinical Psychology we Counseling Practice-de Master Level-da bolanym üçin, aslynda Master Level-da license ýok, Klinikal Psihologlar üçin Amerikada, habaryňyz bolsun. Diňe Doctora Level-da bar. Clinical Psychology okan bolsaňyz we praktikum geçen bolsaňyz, onda license counselor license alyp bilýäňiz we şuwagt şoň üçin Perth taýynlandypdyryn, awgustda nesip bolsa onam alaryn we soňraky nesip bolsa planymam doktorata gitmek. Ondan soň belki ýene bu ssenada görüşeris siz bilen. Indi dowam edeliň. Publication, öň bir kitapda bir chapter ýapdym, oň daşyna research edipdim, transcranial direct current stimulation apparat bar. Beýni çala, ýagny ýeňil neme elektronlar bilen stimulasiýa edip, şo pamydy gowulandyrmak, ýatkeşligi gowulandyrmak ýa-da çilimi taşlamak ýaly nemeleriň üstünde research edip, assistent bolup işledim üç ýyllap. Indi geleliň asyl temamyza. Ýaňky aýdyşym ýaly, näme üçin bu temany saýladym, näme üçin bu tema barada aýdasym gelýär? Esasy maksadym türkmen kärdeşlerim bilen we türkmen ildeşler bilen çagalyk trawmasynyň nähili täsirleriniň bolýanyny we bejergileri we nähili öňüni alyp boljak, ýagny erbet täsirleriniň nähili öňüni alyp boljagynyň goraýjy faktorlary barada gürrüň berşip geçmek. Men şu günki gürrüň berjek zatlarym esasy magistratura okap ýörkäm eden internaturam we praktikamdan ybarat hem-de şo Northwestern Medicine-daky, bu da Northwestern Medicine-am Amerikadaky top ten bolnisalaryň biri, şo nähili nemeleri ulanýanymyzy şolary paýlaşasym geldi. Meň esasy edýän işimde men koman işleýän komandama täze gelýän pasiýent bolsa biz aslynda olara klient diýýäs, sebäbi has humanistik approach bilen seredýäs. Ýöne bu gün pasiýent diýjek her kim düşüner ýaly. Beýleki pasiýentlere ýa-da bizdäki eýýäm bar pasiýentlere her alty aýdan bejeri planyny täzeleýäs we bize täze gelen pasiýentde bütin istoriýasyny alýas. Meselem, çagalykdan başlap, doglan gününden başlap şu güne çenli bolup geçen zatlara seredýäs. Hem medical tarapdan, hem psihologiýa tarapdan, hem maşgala tarapdan. Ana şu integrated assessment and treatment plan edýän kişi meň teamymdaky men. Ýani bar pasiýentler bilen gürleşmäne kän-kän wagtym bolýar, olaň istoriýasyny öwrenmäne kän-kän wagtym bolýar. We şo taýda esasy görýän zadym, men meselem on on pasiýentden seredemde, sekizinde çagalykda bir trawma we ýa kynçylyk ýagdaýy bilen garşylaşan bir adam görýän. Men ulylar işleýän şu wagt. Ýöne öň bäş ýaşly çagalar bilenem işläp gördüm. we şo olar çagalykda başyndan trawma geçenden soň şu wagtky ýaşda meselem otuz ýaş bar on dokuz ýaş bar ýetmiş ýaşyndaky adamlar bar şolaryň durmuşynda şo trawmanyň täsirleri entegem görülýär diňe şo trawmamy diýsek ýok sebäbi kän zat bolup bilýär biz her zady her faktory göz öňüne tutup bilemzok ýöne köpüsinde şo segsen prosentine diýşim ýaly çagalykda trawma geçýär we şo täsirler durmuşyna negatiw şekilde dowam edýär. We şo sebäpden şu gürrüňi beresim geldi. Belki-de türkmen kärdeşlem hem şu taýdan bir zatlar öwrener öz praktikalary üçin, öz praktikasynda belki ulanar diýip. Indi geleliň trawma nämedine näme seredeliň. Trawma Amerikan psihologik assosiasiýasyna görä, trawma elhenç hadysa, heläkçilik, jenaýat, tebigy betbagtçylyk, hyýanatçylyk we ýitgi ýaly wakalara duýgy tarapdan berilýän jogap. Ýagny dürli trawmatiki tejribelere Biziň bedenimiz, aklymyz, biziň bütin bedenimiz, ýagny biz beden, akyl saglygy, beden saglygy diýip aýyrýarys, şu aslynda beden hemmesini bir edip görýär we biziň bedenimiz fiziki, duýgy, akyl tarapdan berýän reaksiýasyna, ýagny responsyna seredýäris. We şu trawma şu taýdan döreýär, aslynda şu respansdan, adam nähili respons berse, şondan çykýar we Indi biz hemämiz çagalygyň bagtly, aladasyz, hezillik bir durmuşdaky bir wagty diýip seredýäs-de, ýöne her çaga üçin oňa däl. Hemämiziň başyndan kynçylyk geçýär, ýöne hemämiz trawma, trawma täsirlerine, ýagny negatiw täsirleri durmuşymyzda dowam edýärmi diýsek, ýok. Onuň sebäbine-de soňrak ýene serederis. Indi indiki slaýdymyza geçeliň. Azajyk statistikalara seredeliň. Globalnyý statistikalara seredemizde, UNICEF-iň ýigrimi dördünji beren, ýigrimi dördünji ýylda beren maglumatynda çagalara garşy jeza, ýagny jeza diýemizde hem fiziki jeza, ýagny urmak, hem duýgy jezasy girýär, ýagny emosionalnyý kemsitmek, peseltmek we ýa çaga gygyryp, çagany günäkärlemek hem şo nemä girýär. Oň daşyna hem jynsy violence, ýagny jynsy kynçylyklar hem girip bilýär. Indi statistikada, UNICEF-iň berýän statistikasynda bir ýarym milliarddan gowrak, ýagny üç çagadan ikisi şo başyndan nähili başyndan dowamly şuň ýaly kynçylyklar geçýär diýýär. Fiziçeskiý we ýa emosionalnyý we ýa jynsy kynçylyklar geçýär, öýlerinde hem bular. Ýagny Nä hemämiz urlup gördük diýip bilýäs, hemämize ejemiz bir gyýryp gördi diýip bilýäs, hawa ýöne şo çaga, her çaga şo zyýan edýän zyýany tapawutly meýzeş däl. Şonuň üçin şo trawma şekilini alybilýär. We alty ýüz elli million gyz we aýal, ýagny bäşden biri başyndan bir jynsy jynsy näme violence geçirip bilýär, ýagny abuse, sexual abuse diýilýär. Şoň ýaly näme geçirip bilýär, bul hem şol näme şo gyzyň durmuşyna täsir edip başlaýar we negatiw şekilde täsir edip bilýär. Indi bu statistikalar bütin dünýäde, her ýurtda, her medeniýetde, her ösen ýurt bolsun, ösýän ýurt bolsun, Amerikada bile görülýän statistikalardyr. Ýagny pikir etmäň, Amerika bir Medeni taýdan, ýagny neme tehnologiýa taýdan ösen ýurtdy, bärde aňa zat ýokdur, programmalar kändir diýip pikir etmäň, bärde-de gaty kän. Iş, işleýän pasiýentlerimizi gaty kän görýäs. Men öň bir ýyl skoroda işledim, tiz kömekde işledim, emergency roomda, suicidal çagalar bilen işledim, özüne zyýan beresi gelýän çagalar bilen we Gaty kän çaga gelýärdi. Iň kiçi pasiýendimiz ýedi ýaşyndady. Göremde, men ýigrimi bir ýaşdan aşaklardan işläp gördüm. Iň kiçisi ýedi ýaşynda we şo ýedi ýaşynaky çaga gelende, men özümi şeýle bir erbet duýdum, şondan soň şo taýda işlememezlige karar berdim. Sebäbi ýeňil däl, çagalaryň başyna gelýän zatlary diňlemek. Şolaryň hem başyndan trawma geçýär. Käbirleriniň, käbirleriniň himiki Beýnidäki himiki maddalar disbalans bolýan üçin hem şon ýaly duýgular ýaşadyp bilýär. Indi statistikalara seredemizde görä, beýleki slaýda geçeliň. Beýleki slaýdda çagalyk trawmanyň täsirlerini belirleýär. Bu täsirler Child Trends diýip bir gurama bar Amerikada. Olar çagalaryň durmuşyny gowulandyrmak üçin uly işler alyp barýar we şolam belläp geçýän täsirleri trawma Tamam goýýan täsirlerinden, cognition, ýagny aň, aňa edýän täsirleri, physical health, bedene edýän täsirleri, emotions, duýgulara edýän täsirleri, relationships, gatnaşyk gurmaga edýän täsirleri, mental health, akyl saglygy, we behavior, özüňi alyp barşyň, beýleki täsiri bolsa brain development, ýagny çagalyk trawmasy, çagalykda geçýän kynçylyklar biziň beýnimiziň işleýşini hem üýtgedibilýär. Şo täsirleri belläp geçýärler. Indi long term impacts. Ýagny çagalyk trawmasy diňe şo wagt bolan wagtynda täsir edenok. Dowamly durmuşa täsir etmäne dowam dowam edýär. Ýagny continuously. Amerikada diňe child trauma diýlenok. Oňa hem adverse childhood experience hem diýilýär, ACEs. Ýagny ACEs diýlende şo belli kynçylyklar hem içine alýar. Indi ACES ölçegi bar, test ýagny. Şo testde näme diýip çykarýarlar? Muny medical ýagny medical doctors, ýagny dogtorlaryň eden research-inde 1990-njy ýylynda eden research-inde ACES-de On on baldan dört bal alan adamda depressiýa ýatgynlygy, ýagny riski üç esse köpelýär diýip aýdýar. Eger ondan alty bal alan bolsa, onda şol adamyň ömri ýigrimi ýyl gysgalýar diýip aýdýar. Ýa bu köne research diýip bilersiňiz, ýöne bu research gaty uly research, hemem public health üçin, preventative care üçin, ýagny Amerikada bir problemanyň öňüni almak üçin kän research ýok. aslynda problemany çözmek üçin kendi search şonça şu public healthda ACES yani adverse childhood experience nimesi açylyşy gaty uly bir açylyş boldy sebäbi sebäplerini seredeliň näme üçin uly açylyş bolanyny aslynda travmanyň uzak möhletdäki edýän täsirleri emosional, ýagny duýgy, duýgy tarapdan we psihologik tarapdan edýän täsirlerinde şol adam depressiýa, depressiýa keseli bolup bilýär, ýagny riski artýar. Depressiýada adam dowamly gynanç we näme, umytsyzlyk duýgularyny ýaşap bilýär. Ondan soň howsala keseli bolup bilýär, ýagny dowamly alada edip bilýär, sebäbi şo trawma, başyndan geçen trawma aslynda onuň beýnindäki himiki maddalary üýtgedýär, beýindäki käbir merkezleri üýtgedýäni üçin şol adam postoýanno riskde, riskde ýaly, postoýanno şoňa erbet zat boljak ýaly duýup bilýär. Oň daşyna hem traumatik, posttraumatik stres disorder, ýagny trawma soňrasy stres keseli diýilýär. Göni terjime etdim, terjimesini tapmadym sebäbi Prýomoý perewod etdim şonuň üçin. Şo taýda trawmatik PTSD, ýagny post-trawmatik stres disorderde adam erbet düýş görýär, başyndan şo trawma täzeden we täzeden her gün başyndan geçýän ýaly bolýar. Ol hem howsala, ýagny dowamly alada duýmasyna sebäp bolup bilýär. Indi fiziki täsirlerine seredeliň. Fiziki we medikal täsirlerine, bedene edýän täsirlerine aslynda şular görülýär, ýagny hroniki kesellere sebäp bolýar. Sebäbi dowamly stresde bolan adam, dowamly alada edýän adam ýa-da şu bedeniniň neme strukturasynyň üýtgänliginde, üýtgände adam hroniki kesellere has riski köpelýär. Meselem, ýürek keseli we ýa immuniteti peselýär ýa-da hroniki agyrylar çekip bilýär, erbet düýşler görýänler üçin uky keseli bolup bilýär. Şolar ýaly keseller hem görülýär hem-de obesity ýagny semrepesine hem sebäp bolup bilýär. Sebäbi emotional eating zat bolup bilýär we ýa-da beden özüni goraýanlar üçin kiläni ýagny adam horlanyp gelse-de şo kile gidenok, gidibilenok. Şoň ýaly şoň ýaly täsirleri bolup bilýär. Kognitiv impairmentlere we seredemizde aň aňa nähili täsir edýär diýip seredemizde aňdaky ýani ýatkeşlik üns bermek karar bermek meselelerine täsir edip bilýär adam karar berende şu situasiýa riskini doly düşünmän doly şoňa baha bermän riskli ýagdaýlarda ýalňyş kararlar alyp bilýär we ýa bir zada ünsüni berip fokus edip bir zat etjek bolanda şonda fokus etmäne nemesi ýetenok terpeniýesi ýetenok aslynda şol ademiň şon ýaly ýagdaýlar bolup bilýär aslynda terpeniýesi ýetýär ýöne içindäki bolýan duýgulardan ýaňa terpeniýesi ýetenok başga zatlara neme edýär we etmeli işini tamamlap bilenok. Şolar ýaly nemeler bar. Ýatkeşlige hem täsir edýär. Ýatkeşlikde aslynda şo taýda bir beýniň merkezine, ony hem bir soňraky slaýdda düşündirjek. Beýniň merkezine täsir edýäni üçin ýatkeşlik peselip bilýär. Şolar ýaly täsirleri bar aňa. Indi özüni alyp baryşa nähili täsir edýär seredeliň. Özüni alyp baran, alyp baryşyna edýän täsirleri Adam konfliktli ýagdaýda agressiwny hereketler edip bilýär, sebäbi şo konflikti ullakan risk ýaly üstüne bilemok dag aşjak ýaly risk ýaly görýär we şonda agressiwny alyp baryp bilýär ýa-da bir aýa üstüne topuljak ýaly bolýar şoň ýaly duýgular bolup bilýär we ýa meselem özüni alyp baryş meselelerine seredemizde täze gatnaşyk gurmakda problema ýaşap bilýär, birine ynanmakda problema ýaşap bilýär, hatda romantiki söýgi gatnaşyklaryna hem problema ýaşap bilýär. Sebäbi şo taýda özüni komfortny duýanok, özüni rahat duýanok we ýa gatnaşyk gurasy gelenok, täze gatnaşyklar gurasy gelenok. şolar ýaly ýagdaýlar bolup bilýär. Indi intergenerational trauma cycle diýip bir terminologiýa bar, bir neme bar iňlisçe. Intergenerational trawmada şo trawma diňe bir adama täsir edenok diýýär. Şo trawma adamyň indiki nesile geçirjek ýagny öwretjek zatlaryna pek täsir edýär, ýagny bu cycle bolýar, bir aýlawa girýär. Ýagny diýeli bir adam çagalykda trawma ýaşady, ulaldy, o çagalykdaky trawma üns bermedi hiç hili we dowam etdi durmuşyna. Indi ol adam özi bilmän, şo özi bilenok, özi farkynda diýil diýilýär, türkçesi, unconsciously, iňlisçesi, çagasynada, meselem, agressiwny şekilde hereket edip, şony peseldip, gygyryp, günäkärläp, meselem, çaga agaja dyrmanýar, agaçdan ýykylýar, elini döwýär we ejesi diýer, meselem, Özüň günäkär, mün-mün näle ekeniň? Reşat aýdy diňe fokus edýän zady eliniň döwülmesi, ýöne çagaň içindäki duýgulara fokus edenok, üstüne hem baryp oňa gygyrýar sen günäkär diýýär. Ondan soň çaga näme diýýär, onda meň başyma gelýän her negatiwnyý situasiýada men özüm günäkär diýýär. Ýaňky trawma dowam edýär, sikla girýär we şony bir sikly biri Döwýänçä şo sikli biri kesýänçä şo intergenerational trawma dowam etdirip bilýär. Şolar ýaly täsirleri bar. Indi geleliň trawmanyň newrobiologiki üýtgemelerine seredeliň. Newrobiologiki üýtgemelerinde trawma gippokampus, beýnimizdäki gippokampus merkezine zyýan berip bilýär. Gippokampus merkezi biziň ýatkeşlik Ýatkeşlige we täze informasiýa öwrenmemize jogap berýän bir merkez. Şo taýda şoňa zyýan berende aslynda şoň funksiýasyny ýagny işlewligini peseldýär. Ol hem biziň ýatkeşligimizi peseldýär hem täze informasiýa öwrenmemizi peseldýär. Bul hem akademiçeskiý we ýa hünärde biziň üstünligimize zyýan berip bilýär. Ýagny aslynda ullakan zat sebäp näme biziň nemämizde üstünlik akademiýada üstünlik bäşlik okamak gowy iş tapmak gowy işte işlemek uly nemesi bar. Türkmen neslinde-de uly nemesi bar ýagny türkmen maşgalalarynda bäşlik okamaly diýýärler. Ýöne meselem bir çagaň başyndan trawma geçse, gippokampusuna zyýan gelse o çaga Islese-de bäşlik okap bilenok, sebäbi fokus edip bilenok. Şonuň ýaly nemesi bar, gippokampusda täsiri bar. Soňra amigdala diýip bir merkez bar limbik sistemada. Ol hem biziň duýgularymyzy täzeden işlemek ýa-da şo işlewligine jogap berýän merkez. Aslynda flight and fight response diýip gaty bir populýarnyý bir neme bar. Köp adam şony gowy görýär bilemok. Meň töweregimdäkiler, psihologiýa seredýänler şo responsa kän üns berýärler. We şo şo taýda şo amigdala merkezinde bolup geçýän neme? Amigdala berýän täsiri, edýän täsiri trawmanyň şo amigdalanyň dowamly giperaktiw şekilde işlemesine sebäp bolup bilýär. Ol hem amigdala göz öňüne gelýär, biz saýany işläp dursa, şol adamyň üstüne Dowamly bir maşyn şol adamyň dowamly bir maşyn kakjak ýaly bolýar. Şonýa duýgulardan geçýär. Amygdala giperaktiw bir şekilde işlände we ol gaty uly stres bolýar bedene we kortizol gormonynyň dowamly döremegine täsir edýär. Indi indi bolsa prefrontal korteks edýän täsirine seredeliň. Prefrontal korteks Şu taýda biziň iň ýokary funksiýalarymyzyň, ýagny maňlaýymyzda ýerleşýär aslynda, neme, simple nemede aýdamda, iň uly funksiýalarymyzyň geçýän ýeri we şo uly funksiýalarymyzyň geçýän ýerine ýene-de nähili bir informasiýany öwrenmek, bir üns saklamak, karar bermek, ýokary funksiýalar jogap berýär we trawma şo prefrontal korteksiň işleýşini peseldýär. işleýşini peseltse, biziň funksiýalarymyz peselýär. Şo ýokary funksiýalarymyz peselýär. Bir sonraky seretjek zadymyz bolsa neurotransmitterler. Neurotransmitterleri ýeňil dilde aýtsak, ýagny simple way diýsek, beýnimizdäki himiki maddalar. Ol himiki maddalar aslynda serotonin, norepinefrin, dopamin hemmämiz Iň köp eşden nemelerimiz ýöne selektiw başgalaram bar ýöne iň kän eşdýänlerimiz şolar. Olar biziň keýpimize, özümizi duýuşymyza ýa-da depressiýa ýaly zatlara jogap berýär, ýagny disbalans bolanda. Trawmada şol himiki maddalary disbalans edýär. Aslynda serotonin diňe beýnimizde däl, aşgazanymyzda-da gaty kän. Sebäbi aşgazandan hem beýniň arasynda bir bag bar we şo serotonin disbalansy bolanda biziň siňdirim sistemamyz işleýşi pozulýar. Ýagny metabolizmamyza hem zyýan berip bilýär. Bir sonraky seretjekmiz zadymyz neuroplastisiti. Neuroplastisiti diýmek beýnimiziň öz-özüni täzelemek ýaly bir ukyby bar we ýa täze situasiýada, täze ýagdaýda özüni şoňa uýgunlaşmak ýaly bir ukyby bar. Trawmada şol ukyby peseldýär. Ýagny, ýa-da täze informasiýa öwrenenimizde täze neýronlaryň döremegine, täze bag gurmasyna aslynda şony peseldýär. Ol hem biziň beýnimiziň umumy işleýşini peseldip bilýär. Bir nemede şo kortizol gormony diýip geçdim häli. Kortizol gormony hypotalamik pituitary gland axis-de, axis Hawa, şo taýda döreýär. Şol biziň stres men stresi kontrol etmegimize sebäp bolýan bir neme, kontrol etmegimize jogap berýän bir merkez. Şol trawma bolanda adam şo şo merkez hem giperaktiw bir şekilde işleýär. Kortizol gormonyny, adrenalini, meselem, ýokary şekilde döredýär, ol hem biziň immunitetimizi basdyrýar. Ýagny bizi bir topar kesele açyk edýär. Ýagny rak keseline hem açyk edip bilýär. Ýagny rak keseli näme? Eger immunitetiň pes bolsa, onda ýaňky seller döräp başlaýar bedende, köpelip başlaýar. Şoň ýaly ýagdaýlara eltip bilýär aslynda trawma, toksik stres, ýagny başdan kynçylyk geçende şo toksik strese hem neme sebäp bolup bilýär. Çat gürleýän bolsam, bagyşlaň, käwagt nime skorost alýan gidýän. Soraglaryňyz bar bolsa, soňundan aljak hemmesini. Indi stigma seredeliň. Ýagny stigma näme? Stigmaň özi aslynda bir bir zada garşy negatiw bir düşünje, negatiw bir garaýşyň bolmagy. We stigma bir çagaň başyna trawma geçse ýa-da bir adamyň başyna trawma geçse, şoň astynda erbet göz bilen seretmek ýa-da şony kemsitmek, şony günäkärlemek, şony peseltmek, utandyrmak ýaly zatlar bolýar we şol adamyň gidip kömek soramagyna päsgel bolýar şo duýgular. We ýa şol adamyň gidip birine meň başyma şunýa kynçylyk geldi welin näme etsemkäm diýmesine hem päsgelçilik bolýa. We köp maşgalalar meselem birine bir zat bolanda şony aýdanok daşaryk aýdasy gelenok. Nämçüse utanýalar ýa aýyplarlar diýýäler ýada gidýä öz çagasyny günäkärleýä. Şonda çaga kömek edenoklar. Aslynda gaty uly zyýan edýäler. Tä şo çaga ýene hälem aýtdym şo duýgyny. Özüne alýar we diýýär, Hä, indi meň, meň başyma erbet zat gelende, men günäkär. Onda men şuny zaslužit etdim, I deserve this diýip pikir edýär, şu konsekwensiýa, rezatlary. Şol aslynda gowy neme däl we stigma hem community-de bolup bilýär, hem ýagny community tarapyndan stigma edilip bilýär, hem bir belli bir gruppalardan gruppa tarapyndan stigma edilip bilýär. Indi Amerika ösen ýurt diýýär. Amerikada mental health, mental health diýip her kim gygyrýar, her kim näme diýýär, bir topar funding bar diýýärler. Indi funding şu wagt üýtgedi. Öňki ýaly kän däl, ýöne bar interim. We şo şo taýda hem Amerikada hem stigma dowam edýär. Meň pasiýentlerimde görýän zadym, Sen çagalykda näme üçin gidip kömek almadyň diýen. Näme üçin seň eneň-ataň gidip kömek almady diýeňde, meselem, gidip liçeni aldyňmy, gidip näme bir zatlar etdiňmi diýseň, Ýok, etmedik, meň ejem üns bermedi ýa-da meň ejem kakam kän Goldaw görkezmedi ýa-da utandym ýa-da başga çagalar maňa nähili sereder, men nenormalnyý diýip pikir ederler, men olar ýaly däl diýip pikir ederler diýip, şo sebäpden kömek almadym diýýärler. Ýagny stigma intägem görülmäne dowam edýär ýokary derejede, ösen ýurtda hem. Indi geleliň indiki slaýdymyza. Çagalyk trawmasyny bejerilerine seredeliň. Aslynda her çaglyk trawmasyny bejergide esasy zat şo trawmaň nämedigine düşünmek, trawmanyň nähili täsirleriniň bardygyna düşünmek we şol adama ýagny özüni safe ýagny howpsuz duýup biljek Bir gurşaw döretmek, şoňa goldaw görkezmek, şony bolşy ýaly kabul etmek, günäkärlemän, jaýçy etmän, ýagny utandyrman, kemsitmän, sebäbi biziň başymyza gelýän zatlary biz kontrol edemzok. Hawa, käbir ýagdaýlarda özümizi kyn ýagdaýa goýup bilýäs, ýöne köplenç kontrol edemzok we hiç kim özüne erbet zadynyň bolanyny islänok. Şonuň üçin şolara şo trauma informed care diýlenler şon ýaly goldaw gurşaw döretmekdir. Oň daşyna hem kognitiv behaviral terapi bar, ýagny CBT kän ulanylýar. Aň we özüňi alyp baryş üstünde işlenýär, aslynda seň pikirleň üstünde işlenýär, soňam seň saňa seň edýän hereketleň üstünde işlenýär. Ýagny şo CBT-de aň, özüňi alyp barşyň we duýgulaň baglanyşygyna seredilýär. Soňra Tramofox sibithiva, ol hem esasy tramaň üstüne çuňňurlyk bilen seredilýän bir neme, terapiýa ýagdaýy. Ondan soň play therapy, oýun terapiýasy çagalarda kän ulanylýar. Birem EMDR bar, EMDR hem eye movement desensitization reprocessing, ýagny gipnoz ýaly, ýöne gipnozda siz state neme öz state-ňizde bolanzok, nähili öz nemäňizde şu wagtky nemede bolanzok, başga bir Bilemok, başga bir nämä geçýäňiz, state-e geçýäňiz, state of mind. EMDR-da bolsa şu wagtky ýagdaýda, şu wagt here and now işlenýän we trawmalary täzeden ýaşaýan ýaly şoň üstünden işleýär we duýgularynyň üstünde işleýär. Ýani barmak bilen şeýdip gözüňize nemedi bilýärler EMDR-da. Oň dersine hem resilience, ýagny çydamlylyk, türkmen perewodyna seredemde ýaşaýşa ukyp diýip çykdy, UNICEF-iň websaýtyndan seretdim. Ýaşaýşa ukyp, ýaşaýşa ukyp döretmek üçin şo her nime resilience, ýagny ýaşaýşa ukyp, adam ony bilen doglanok. Adamlar ony oň üstünde işläp, oňa üstüne nime goşant goşup şony güýçlendirýär. Aslynda ony güýçlendirmek üçin maşgala gaty uly rol oýnaýar. Maşgala gaty möhüm roly bar. Oňa hem indiki slaýdda ýörite neme seretjek, ýörite gürrüň geçjek o barada. Şeýle hem holistik approach ýagny polny neme adamyň tutuşlygyna seredilýär. Ýagny mindfulness meditasiýa, onnoň sungat, saz terapiýasy we bedenterbiýe aktiwiteleri hem kömek edip bilýär. Oň daşynda, oň daşynda hem şeýle oň daşynda hem derman zat ýazyp bilýärler. Olar güýçli ýagdaýlarda. Indi şu resilience diýdim. Resilience-de trawmanyň aslynda adamyň berýän jogaby we şu adamyň berýän jogabynda aslynda şu kynçylygy bir ösmäne mümkinçilik ýaly görmesi ýagdaýynda we şu kynçylykdan Iň az şekilde negatiw täsirleri görüp geçmegine resilience diýilýär. Her çaga trawmany meýda şekilde ýaşanok diýip aýdyp geçdik häli. Azajyk çaltlaşaýyn. Indi şo maşgalaň nemesi, goldawy gaty uly. Sebäbi maşgala şo resilience adama özüniň ýeke däldigini görkezýär, goldaw görkezýär. Eger-de gaty neme trawmanyň täsirleri gaty ýokary derejede bolsa, meselem depressiýa zat neme edýän bolsa, professionallardan kömek etmegine hem kömek edibilýär. almagyna hem kömek edebilýär. Türkmen maşgalasyna resilience faktoryna seredemizde It takes a village to raise a child diýerler, ýagny bir çagany ösdürmek üçin oba gerek diýerler. Hakykat şol. Öz çagama özüm şony gaty gowy nemede duýýan. Türkmen maşgalasynda goldaw we kömek ýokary derejede. Hatda goňşular, dogan-garyndaşlar, dost-ýarlar kömek edýär. we türkmen hikaýalaryny, rowaýatlaryny, ertekelerinde görýän nemelerimiz, gahrymanlar kynçylygy aslynda ösmäni mümkinçilik ýaly görüp, şondan şony ýeňip, ösüş ýaly neme, has gowy harakterleri gazanyp geçýänini görýäs. Ol hem biziň türkmen maşgalamyzda şo öwredýän nemesi kynçylyklardan geçmäne, şo ýaşaýyş ukybyny ýokarlandyryp, özüni ösdürmäne bir mümkinçilik ýaly görülýär. Indi Käbir zatlary geçjek, sebäbi wagty da näme etjek. Awa, awa, awa. Näme? Indi ýaňy türkmen maşgalasynda resilience ýokary diýip, ýokary bir şekilde diýdik, hä? Hawa, türkmen maşgalasynda goldaw, gurşaw ýokary şekilde. Ýöne käwagt näme bolýar? Käbir, käbirlerimiz hem, ejelerimiz hem näme diýip geçendir, başymyzdan kynçylyk geçende näme diýendir, Zat diýip aýdandyr. Aý meňem başyma geldi. Hiç zadam bolmady, ýaşap ýörün. Menem normalny boldum. Plan hili bolmadym. Senem başararsyň, senem geçersiň diýerler. Aslynda şol ýalňyş. Sebäbi biz şoň ýaşaýan tejribesini peseldýäs, kiçeldýäs. Ýagny görmezden gelýäs ýa-da şoň nemesiniň wažny däl, wajyp däldigini aýdýar şo taýda. Ýöne olar şoň üstünde bir Neme etmek? Aslynda şoň üstünde bir işlemek gerek. Hemmämiz özümize seretmeli. Biri bize bir zat diýende, kynçylykdan geçýär diýende, şoňa azajyk wagt berip bir şony diňlemek gerek. Şoň ýagdaýyna düşünmek gerek we özüň günäkär ýa-da men saňa aýtdym, şeýden bolsaň şeýle bolmazdy diýmek, neme şo zatlary etmeli däl. Oň daşyna hem, meselem confidentiality esasy zat. Türkmen maşgalasynyň gaty gowy gullugy bar, gurşawy gowy, kömegi gaty ýokary. Amerikada maşgalalarda işleýän pasiýentlerden on ýaly goldaw göremok. Käbirlerinde bar, ýöne ýene-de pes neme köpüsinde on ýaly goldaw, on ýaly support ýok. Ýöne näme konfidensialiti? Meselem, sen gidýäň daýzaňa bolan sen başyňdan geçen kynçylygy aýdýaň. Ertesi gün bütin dogan-garyndaşlaň şo kynçylygy bilýär. Aw, indi sen şony aýdasyň gelenok indiki gezek. Ýa konfidensiality diýlen zat ýok. Onuň her kimiň reaksiýasy her hili bolup bilýär. Aslynda şu zatlaryň üstünde azajyk işlemeli biz neme edip. Şony bize biri şony paýlaşanda başga birine aýtjak bolsaňam şondan rugsat almaly. Ýa-da men şuňa aýtjakdyryn diýip öňünden aýtmaly. Ýogsam adam soň özi paýlaşasy gelenok. Ol hem aslynda aýdymyň ýaňky resilience faktoryny, ýagny ýaşaýyşa ukybyny aslynda ters taraba hem öwrülip bilýär. Ýagny paýlaşasy gelmän. Indi recommendations and collaborations opportunities şoňa seredeliň. Aslynda şu prezentasiýany prezentasiýany etmämiň sebäbi we türkmençe etmämiň sebäbi şo türkmen kärdeşlerimiň, türkmen ildeşlerimiň Meselem, psihologiýada kän bir näme ýok, bir informasiýa ýok ýa-da psihologiýa barada meselem şo has näme çuňňur informasiýa berýän resurslar ýok. Şonuň üçin paýlaşasym geldi. Eger-de kim soragy bar bolsa, sorap biler. Türkmen kärdeşlerimiz hem geljekde bile kollaborate işläli, trening edeli diýseler, onam edip bileris. We türkmen kärdeşlerime, meselem, şu taýdaky mugallymlara we şu taýdaky ene-atalara, ýagny eje-kakalara, terbiýeçilere hem trening bermeli bolsa, oňa hem kömek etjem, kömek edip bilerin, gerek bolsa. Şony paýlaşasym geldi. Indi bolsa soraglaryňyzy alaýyn we soraglaryňyzy almakam saglykly nesil üçin saglykly çagalar gerek. Saglykly çagalar üçin hem biziň trawmanyň negatiw faktorlarynyň öňüni almak, şony goraýjy faktorlary köpeltmek biziň biz üçin möhüm. Saglykly nesil üçin. Şony aýdasym geldi. Boldy.
Sag boluň aýdyp beren we gyzykly maglumatlaryňyz üçin. Indi şu wagt türkmençilikde meselem çagaňy hasam üstünde ýa gykylandygyň gowy bolduň we zat niji zat etseň läliksiretmek diýibem barda. Ýa indi şo ikisiniň ortasynda ýa läliksiretmek bilen siziň aýdýanyňyz hem hasam beýleki zat şoň orta ýoly barmy? Bar.
Esasy orta ýoly boundary ýagny granitsa goýmak. Hawa biz çagamyzy läliksiretmegem gerek, sebäbi biz çagamyzy gowy görýäs, gowy adam bolup ösmesini isleýäs, şonuň üçin gowulyk isleýäs, dogry dälmi? Bir gowulyk isläp otyrkak ýalňyşlyk bilen trawma hem edip bilýäs çagany. Hemmämiziň başyna gelýän zat, hiç kim perfekt däl. Hemmämiziň ýalňyşlary bar, menem käwagt gygyrýan. Şonça informasiýa bilsemem käwagt gygyrýan, çydamok. Çynymy aýdaýyn, we şo sebäpden granitsa goýmak, ýagny gowumy ýagdaýlaň, saňa bir zat boldumy, sen özüňi agyrtdyňmy bir ýeriňe ýa-da what's wrong with you diýmek ýerine what's wrong with you diýsek aslynda trawma ýol açýar, what happened to you diýip soramak, saňa näme boldy, näme üçin beýle boldy diýmek we şon ýaly indiki gezek şeýdip agaja dyrmaşsaň ýykylyp bilersiň diýmek, şoň soň uçlaryny görkezibilmek esasy.
Meňem ýene bir soragym. Käbir mysal üçin şowur maşkada ýetişen iki çaga bolýar. Käbir adam ýaňky trawmadan sapak alyp has özüni ösdürýär. Käbir adam ýaňky aýdyşy ýaly lälikseräk gitýär, hasam beter gaýtam ýüzini ýatýar-da. Oň arasyndaky nädip deňaramlylyk, nädip görmeli? Indi iki çaga-da bir maşgalada össe-de, iki çaga doglanda öz temperamenti bilen, harakteri bilen dogulýar. Ýagny genleri bir, ýöne her çagaň alýan gen derejesi, ýagny prosendi üýtgeşik. Hem her çaga öz temperamenti belen elýär. Ondan öň biz diýýäs, meselem, iki ça, iki çaga-da bir maşgalada ösdi, ikisem meýzeş wyspitaniýa aldy, terbiýe aldy. Ýöne näme üçin bular beýle diýýäs? Aslynda biz meýzeş terbiýe berip bilemzok. Meselem, oglan bilen gyz çagaň arasyny biz aýrat edýäs. Oglan çagany köplenç gowy görýär gyz çagadan. Käwagtam kakalar gyzy gowy görýär. Gyza garşy ýumşak bolýar, oglana garşy gatyrak bolýar. Ejeler tersine, tersine bolýar köplenç. Her kim şoň ýaly diýemok. Nime, isklýuçitiwnyý ýagdaýlar bar, ýöne köplenç şoň ýaly bolýar. Şoň üçin terbiýesi deň bolanok aslynda seredemizde. Sebäbi birinji, ikinji çagaň arasyndaky rol tapawutlary bar. Meselem, birinji çaga has paýlaşymjy bolýar, tä yzyndan biri gelýär. Ýagny çaga indi öz ýerini saklamak üçin, ornunda saklamak üçin maşgalada sakrifaýs edip başlaýar, özünden zat berip başlaýar. Ikinji lälik çaga bolsa, A-a, Men eýýäm taýyn zada geldim diýýä. Maňa sacrifice etmek gerek däl diýýä. Lälik bolup bilýä. Şoň ýaly nemeler bolup bilýä.
Doktor sag boluň gowy prezentasiýaňyz üçin. Mende bir sorag bar. Bu Amerikada esasanam uky tarapda edilen ylmy işlerde post trawmatik stres sindromy barada Amerikan weteranlarynyň şu Koreýanyda weteranlaryndan başlandy bu. Ýöne esasanam Yrak urşundan soň köp derejede ylmy işler edildi, sebäbi gaty bir elhenç bir kak simbioz ýaly bu kesel dargatdy. Ýöne meň diýjek bolan soragym şoň ýaly çaga trawmasynyň ukusyna edýän täsirleri barada ylmy işler edildimi? Biz işlände Down sindromy barada işläp etdik biz. Tehasda edildi ol iş. Ýöne ýaňky in general şeýle siziň öňüňizden işiňiz bilen baglylykda näme diýip bilýäňiz çaganyň bu sebäbi gipotalamus barada gürrüň berdiňiz esasan ukuň merkezi o ýerde siz şol işiňiziň üstünde

Isleseň islemeseň gaty kän okamaly bolýaň article zat sebäbi sen diňe nime paper ýazýaň aýak alnyna paper ýazýaň we hatda şul nime prezentasiýany bile goýamda iň soňunda resource hem goýupdym şonda hem öňüme kän çykdy we ýaňy aýdyp geçemde täsir edýän faktorlar diýemde uýkyny hem goýdum ýagny uka hem täsir edýär diýip şo aslynda researcherden gelýän nime üstüne kän research edildi şoň PTSD nimesi bolup bilýär eger Uky diňe PTSD-de bolup bilenok. Kän depressiýa zat bolsa-da, şo nemelerde-de hem täsir edip bilýär uka. We uky keselleriň aýry hem bölümi bar DSM-de, ýagny diagnoz edilenine. Ýagny oňa garşy rekomendasiýa bermäne-de sebäbine seretmeli aslynda. Ol ilki bilen fiziçeskimi, bize gelýän pasiýentlerde biz ilki bilen git physical exam etdir diýýäs. Git ilki fiziçeski hemme gormonlaryňy barlat, endokrinologiýa gormonlaryň dogrumy seň, hemmesi ýerindemi balansmy onnoň başga kesel barmy ýokmy şoňa seretdirýäs soň uje terapiýa ýagny behavioral healthyna seredýäs we käwagt terapiýa kömek etmese ýa-da gaty ýokary derejede bolsa derman psihiatrlar derman ýazyp berýär käwagt nime illinoýda men illinoýdan gelýän illinoýda doktor level psihologistler derman hem ýazyp bilýär şolar derman ýazýar ýöne derman bilen terapiýa bile gidende Sözel terapiýa bile gidende gaty gowy rezultatlar ele alyp bolýar.
Men bir iki sany sorag sorajakdym. Çocuklukda ýaşanan hani fiziksel ihmalmi, ýagny ilgisizlik da travma çok bırakır ýa-da hani duýgusal? Indi siz ihmal diýeniňizde neglect iňlisçesi dogry dälmi?
Hawa. Ilgisizlik neglect bolýar iňlisçesi. Neglect edilende çaga aslynda duýgusyna-da näme edýär? Emotional hem neglect edilýär. Emotionlaryna hem, ýagny duýgularyna hem erbet täsir edýär. Sebäbi çaga attachment gurmaly çagalyk wagtynda ejesi bilen ýa-da başga bir caregiver bilen, şoňa seredýän bilen attachment gurmasa bütin durmuşyna şo täsir edýär. Adam soň çagalykda ýaşaýan attachment problemalaryndan hem ulalanda meselem söýgi neme biri bilen meselem maşgala gurjak bolsa-da şonda problema ýaşap biler, işde biri bilen dost zat boljak bolsa problema ýaşap biler, hatda işini dowam etdirmekde problema ýaşap biler. Tä başgalar bilen neme gatnaşyk gurup bilenok. Işe gidende gatnaşyk gurup bilmeseň, Amerikada esasanam işde gatnaşyk gurup bilmeseň kän halanoklar. O sebäpden ikisi bile gidýä. Aslynda iki hem neglect hem emotional neme bile gidýä. Hawa.
Birem sunumyňyzyň başynda birer birer terk etdiler diýip bir kitap goýupdyňyz. Ol nähili baglanyşygy bar diýip sorajak. Ol meň şo taýda bir çapdyr publikasiýama başyndan neme dimensiýa başyndan geçýän bir neme bir hassaň durmuşyndan ýazan eksperiensi barada bizem şoňa şony ýazmana kömekleşdik. Ol meň bakalawr okap ýörkäm ikinji kursda munäme şonda nemeden bir neme. Sag boluň. Zoom-dan gelen bir sorag. Down sindromly çagalarda ýa-da uly ýaşlarda trawma nähili effekt edýärkä? Şeýle kliýentiňiz barmydy we bar bolanda nähili saportlar bolupdy, gollawlar we trawmany ýeňmäni başardylarmyka? Ýa-da şeýle bir waka eşitdiňizmi? Down sindrom newrologiki bir nemesi bolany üçin bize gaty neme edenok. Biz hawa biz seredýäs, biz terapiýa tarabyna seredýäs, ýöne şo imine down sindrom bilen işleýän psihologlar bar, licensed counselorlar bar. Meň tejribäm ýok. Kän ol ugra nemem interesimem bolmadygy üçin ýagny oňa kän Neme jogap berip biljek däl, ýöne eger resurs zat sorasalar, resurs paýlaşyp bilerin. Salam. Salam. Gaty gowy çykyş boldy. Köp sag boluň. gaty informatiwnyý, meň pikirimçe gaty kän adama kömek eder. Men ýöne şu taýda berlen soraglardan özüm öň weteranlar bilen işlänsoň, weteranlaň Jmaga sorag berdi. Weteranlar barada men on ýyl işledim Martinesde weteranlar bilen. Şonuň üçin PTSD olarda gaty prominent, gaty kän, esasy ýadyňy 90 prosentinde zadyna bardyr şu uruşlara gatnaşanlar. Indi şolarda insomnia, agşam ýatyp bilmezligiň sebäbi nightmare bolýar. Iňlisçe nightmare diýilýär. Şol öňki bolan trawmalar ýene-de gelýär-de, ýaňky birini öldüreni uruşda ýa-da bir o taýda çagalar-a datyp ýör olar. Şoň ýaly zatlar gaty kän şeýle pasiýentler boldy, şol men çagany bilmän öldürdim diýip, meň öňümde aglap, birhili ýene-de şol zatdan geçýän ýaly, oňa flashback diýilýär, daytime, emma agşam şol düýşüne girse nightmare diýilýär. Ine, bular üçin birje FDA approved derman bar, oňa prazosin diýilýär, ol gowy işleýär. Ýöne ýene bir zat bar, ony men bu bu zatlary diňe informasiýa üçin diýjek bolýan, sebäbi bize diňleýän adamlar kändir, belki birine kömek eder. Meň pikirimçe şu täze bir belki apparat häzir bardyr, bir oglan kakasy gaty uly naýtmeýer bar eken, şuňa bir özi özünden bir zat tapypdyr, naýtmeýer bolanda adamyň pulsy gaty ýokary bolýar. Onuň şuňa sagat fitbit ýaly bir zatjyk özi neme döredipdir. Şu puls Indi obyçny puls 70 zat bolsa 75 bolsa normal hasaplanýar-da. Şu puls ýokary 90 zada baranda ýa-da birden üýtgese şol neme wibrasiýa edip başlaýan eken. I adamy oýan oýarýar ýöne polny oýaranok-da. Azajyk oýarýar, adam onuň naýtmersi bir hili aýrylýar-da ýene-de uka gidýär. Şol aparat gaty gowy diýdiler ýöne men soň şoň soň şony bir Çykdymyka bir alyp bolýamyka diýip şony bilmedim. Onuň ýene-de birje komment edeýin. Ýa duma bu-da kömek eder. Ýagny sebäbi bir maşgalada iki çaga bolsa şular nähili başga bolýa diýip neme etdiler. Birinjiden aýtjak zadym meň özümde birje bolnoý bir pasient bardy elli dört ýaşynda. Gaty uly engzaýti bardy, depressiýasy hemem panik atakleri bardy. Magazyna gidip bilenok, tagşym on bir bolýança. Muňa indi şol post-trawmatik sindromyň rizeni munda bul adamda. Maňa aýdyp berdi, çagaka jigisi bar eken, bilmedim doganymy, jigisimi. Jigisi erbet okaýan eken, özi dörtlük, bäşlik alýan eken. Kakasy jigisi bilen kän wagt geçirýän eken, şu uroklaryny etjek bolup. Emma bu bu bul adama hiç wagt bermeýän eken kakasy. Onuň men diýýär ýörite ikili galýadym diýýär. Şu kaka meň bilen oturyp uroklar etmek üçin diýýär. Muňa neglect diýilýär. Gaty gowy düşündirdiňiz. Ýöne esasy bir zat bar. Indi men özüm liçno şony professordan, meň öz mentor professorymdan soradym. Sebäbi özüm şoňa näçe pikir etsemem şoň haýsy erbetkä, haýsy has güýçlükä diýip pikir edýärdim. Neglektmi ýa abýuzmy? Auditoriýadan soraly, nähili pikir edýäňiz? Wot fiziki abýuz diýdigi indi çaga urulsa erbetmi ýa-da çaga wapşe üns berilmese meň pasiýentim ýaly. Wot prosta öz pikiriňizi aýdyň. Ýo ikisem erbet, howa ikisem erbet, haýsy has erbet? Neglect. Abuse, neglect. Neglect. Neglect has erbet. Şoň güýji neglectiň. Gaýtam şu çaga indi men çagany urmaly diýip aýdamok ony. Ýöne şu ikisini deňeşdirse neglectiň erbetligini aýtjak bolýan-da. Wot negle ýene bir 13 ýaşlyja çag gyzjagaza seretdim. Jemile öz çykyşyňyzy arkaýyn uzadyberiň.
Ýene birje zat aýtsam bolýam. Ýene birje zat aýdaýyn. Ýene birje zat aýdaýyn. Buny özüňiz okarsyňyz ýöne. Parenthood-yň üç sany görnüşi bar. Bunda dissertasiýalar ýazylan. Birine authoritative diýilýär. Birine authoritarian diýilýär. Birine-de. Birine-de all allowing diýilýär. Ine, şu ýaňky all allowing, ýagny läliksiredilen diýip aýtdylar-da türkmençe, ol narsissist ýaly çagalar mundan adamlar döreýär. Authoritarian and authoritative, authoritarian, şu meň aýdanym, men näme diýsem şony etmeli, al, o-da erbet. A, onda çagalar ýaňky meň pasiýentim ýaly bolalýar. Emma authoritative, Uwaženiýe bolmaly çagada ene ata emma gorkmaly däl. Ana şol şuny özüňiz belki gerek bolsa okarsyňyz ýöne belki peýda eder bize. Şo siziň
authoritative diýeniňizde ýa-da authoritarian diýeniňizde aslynda şo tapawudy biri gorkuzýa beýlekisi bolsa boundary goýýa granitsa goýýa. Ýani sen şuny etseň şu bolar ýa-da men bir iki üç diýemde şo aktiwitini bes edýäs gidýäs ýatýas. Şol aslynda boundary goýmak, granisa goýmak gaty saglykly we iň gowy parenting style hasaplanýar. Şoň ýaly jemlämde birneme aýdasym gelýär. Hah, aýdyň, aýdyň. Ha, jemlämde meselem rak keseli, ýürek agyry bolanda gidip dogtordan kömek isleýäs, dogry dälmi? Aý, borlaý senem gitde, rak keseli, hola rak keseli boldy ýöne rak keseli bolmadyk ýaly gezip ýör, senem şeýdip geziber diýemzok-a. Şonuň üçin çagalygyň başdan geçýän kynçylyklaryna, trawmalaryna hem üns bereliň. Aý, planym plan zat boldy, ol-a geçip ýör, oňa zat bolmady diýmäliň. Gaýrat edeliň, şu taýdan iň uly alyp biljek sapamyz şo bolsun. Thank you.
Sorag soraýjakdym onda bir munça el çarpylansoň. Soraň. Soraň. Indi ýaňy türkmenler ha- has sportiw maşgalalar e, diýip aýtdyňyzda, şony öz tejribäňiz sebäpli aýtdyňyzmy ýa bir şo türkmen maşgalasy barada, türkmen maşgalasyny başga bir jemgyýetiň maşgalasy bilen deňeşdirýän stadý zat barmy? A, ýok, türkmen maşgalasy bilen başga maşgalany deňeşdirýän saýty barmy bilemok, ony men hem etmedim, ýöne öz tejribemden seredemde men Türkmenistanda doldum, türkmen maşgalasyna ejem kakam türkmen we bärik şo durmuşa çykdym, okuwa geldim, şeýdip geldim. Aslynda türkde zatda okap görkämem, meselem gidip Türkmenistanda tomusym Türkmenistanda geçirýärdim. Aslynda türkmen maşgalada öz gören nemäm, öz gören ýaşan komýunitimde Hem goňşular, meň ejemem, kakamam işleýärdi. Bütin ömrüni işläp geçdi we men meselem, doganym bar. Ikimiz çagalykda meselem ejem bolmasa, goňşy hem bize serederdi we ýa dogan-garyndaşlar, mamam gelip serederdi. Naharyňy getirerler, bir zat bolanda, kynçylyk bolanda goňşular hem gelip nahar zat getirýär. Şo taýda sport uly. we bu diňe meň nemäm eksperiensim däl, diňe meň tejribäm däl, daş-töweregiňdäki hemme türkmeniň tejribesi we şu wagt Amerikadaky pasiýentlerime seredemde, kliýentlerime seredemde görýän nemäm, olarda on ýaly goldaw, gurşaw ýok, şoňa deňeşdirdim. Birem özümizem we ştadak, Çikagadaky ýaşaýan türkmenler çekýän kynçylygy ýanymyzda garyndaşlarymyz ýok. Hem käbirleriniň garyndaşlary bar, käbirleri has näme lucky, käbirleriniň ýanynda garyndaşy ýok we ýa başga ştatlarda ýaşaýar we meselem çagalarymyza seretmäne ýa bir zat bolanda şoňa gelip seretmäne, kömek etmäne, goldaw etmäne näme ýok, adamlar ýok. Meselem, menem gidip diktor natura okapdym welin şu wagt hatda girmäne mümkinçiligim bar, ýöne ýanymda çagama seretmäne goldaw bolmadygy üçin Sebäpli şu wagt azajyk pauza aldym we licensyma fokus etdim ýagny bir neme example'ym şol. Köp sag boluň. Sag boluň.